Welcome to today's Fresh Manna, being single, First Corinthians 7 32 to 37. And I no wan make anything trouble una. Make una never marry. Man wey never marry, make e do things wey go make Christ happy for am. But man wey don marry get plenty things to worry about. E go must worry about things for this world because e go make e go wan make belle sweet im wife. So e go dey think about different things. Woman wey never marry dey only think of how to make belle sweet Christ. That time, their body and mind dey pure. But woman wey don marry dey worry about this world things because e wan make belle sweet im husband. Wetin I dey talk na for una own good, no be to make una slave. I wan help una to dey live better life and to love Christ pass any other thing. But if you get partner and you no fit control yourself, then make you go marry. Nothing dey bad for that one, but e better if you fit control your body say you will not want to marry, that one na good one. the wahala of single single life, to marry or not to marry, na serious matter today. People dey misunderstand wetin Bible talk about staying single or getting married, but Paul clear am for us for verses seven to eight. I wish say everybody go be like me, but everybody get his own gift from God. One person get this kind of gift, another person get that one. To the single and widows, I talk say e good make una remain single like me. Paul bin say some pipo get di gift of singleness while odas get di gift of marriage. As Paul no marry, im no get di stress and wahala wey dey follow marriage and family life. Im focus all im energy to spread God word. Single na pipo wey no get husband or wife, weda dem neva marry before, dem don divorce or even widow. people no dey give one rule say everybody must marry e no only teach say make everybody person find im own wetin im wetin be god for am for some people na marriage for others na single life paul talk say single man or woman fit face god matter without distraction because married person get many responsibility wey fit divide attention For church today, singleness dey look somehow. How many single don hear church people ask them, where your husband? You never marry, when you wan marry, or wetin you dey wait for? Sometimes e dey pain because people go even do program only for couples or families, forget singles like say dem no dey important. But most of Paul message na to encourage the unmarried. Marriage or not, our main purpose still be the same.

E no wrong to want to marry, but make we no forget sey singleness fit even protect you from bad marriage. Many singles wey dey wish for marriage fit thank God later sey dem no fall into problem marriage. Proverbs twenty one nine warn sey e better make person dey single than to marry somebody wey no love God, dey cheat, dey beat dem or neglect dem. Some pipu don rush marriage because of pressure and now dem dey regret am. Bible call singleness gift because e dey give person more chance to focus on God. but world go talk say na mistake or problem dem go blame your attitude your look or behaviour make we no make single feel say dem need husband or wife before dem go complete true completion na only for God hand marriage no be final solution God na the answer marriage sef na big gift from God Proverbs thirty-one ten to twelve talk am say better wife nobody fit find am her value pass gold and diamond her husband trust am well well and she dey bring bring am good all her life Dis na true tin wey everybody want. If God no dey di center of our life and we dey look for husband or wife to fill dat space, di marriage go fall apart because two self-centered pipo go just dey find fulfillment for each oda instead of God. Make God dey di center of your life, pray make im give you bone of your bone and flesh of your flesh as Genesis two twenty three tok, den togeda two of una go joyfully serve am. Make you come tink on dis reflection question, you dey see singleness as gift or as burden? How you take view how your view take match Paul teaching? How you fit use your your season, single or married, serve God well well? You don't ever feel pressure from culture or, or church to marry. How you take handle them? What do you feel do this week or this new year, coming year, to draw nearer to God, no matter your marital status? Make your prayer come be Papa God. Thank you, say you don't show me, say my value and my identity they inside you alone. whether single or married o my purpose na to glorify you and to serve your kingdom make my joy and satisfaction rest only for christ as i surrender my desire to you i know say you alone dey enough for me in jesus name na i pray amen we invite now to prayerfully consider partner with us to continue to share this gospel and to touch lives. You fit support this ministry by sharing this message on your platforms and with your contact to spread the word. You fit sow a financial seed to help us continue to work on the ministry to reach more people for Christ. You fit follow us na Fresh Minna channels dem. For Telegram na Fresh MDivo. For WhatsApp na Fresh Minna channel. For blogger.com na Fresh Manel. Or na fit email us for twowomenoflight at outlook.com. Your partnership make a difference. Together we fit impact life for God's kingdom. We appreciate una generosity and una support. Una do.